Audrey, ġifiri, sa Audrey l-mara tiegħi żgur mhix persuna li ħadd ivvinta. Di darba konna qegħdin filming, eh, konna qed nifilmaw series niftakar. U konna ġo dar antika, il-birgu. U di rat rat mara di bitrej u għaltila għaltila good morning. U għaltila good morning lura. U mbagħad ġust eh, kieġru li għaltilna sma rajd il-mara.

U rata jekk taddimu l-laħam. Storja bħal din eh, smajta. Tispjega. Smajta kien ġie rakkuntanna wieħed frajt ma rajtx u mbagħad qalilna l-istorja ħin neħħuha il għaliex min kien l-owner ta' dan il-post eh, jew lukanda nsejġ kienet għalilna ma xtaqx li tissemma l-ħaġa imma eh, kif irrakkuntajt tal-missieri u kif iddeskrivejt il-persuna li ra għallin niftakara ħajja dik il-persuna. għax kien mill-istess lokalità ta' din il-ħaġa, għalli bisimu. Għallu fej kienet, ġiviri waqt l eħe, dik, dik, dik, dik, dak il-post. Ġiviri eħe. Kif tista' tmeri? Jien hemm li hemm element ta' immaġinazzjoni wkoll, imma. Wekra, eh? Mara kienet tkun bżewġ ġags dejjem u hekk jiftakara.

Lebda. Riħ xejn, ventilazzjoni. Kollu, ma il-friġ kien iċeċ xwek imma bis-saxħa ek, daqqa daqqa tjif. Konna qabżu il-film. Konna tilqu niġu, eh, ġifiri. U mux storja wahda, eh, ċrat tal-post. U darba ġib, da l-istess, biex tħolad il-kantina kien hemm bieba jek, mitin fetaħ u teġdenala. Bil-molla bħal tal-cowboys, ġi ma tistax tibqa jek, bil-post t-tinala.

U peress li l-caretaker kien persuna vera serju, We made sure. We made sure li nalqu l-bibin We made sure li nalqu l-bibin dejjem kollha warajna. Ħalli ħalli mhux jgħid nisma' traskurajtu. U tal-bib partikolari li jagħti għal fuq sala kellu iktar minn fir-rol wieħed u tħallna f'dil gallarija rajna li m'hemmx sellun u għalaqni ħadd l-oħer nal-uħ ma jkollniex trabil. U sakemm qegħdin isfel, ikun hemm il-kamera person ġo kamra li tagħti għas-sala u jien qiegħed fuq in-naħa l-oħra tagħha u għajjatli għalli ejja lil hawn għalli għax smajt ħoss nistama' ħoss naqa' kbir. Naqra kbir mhux ħażin, ovvjament jirbombja ma' kull imkien jekk jekk istabat bib. U kif nidħol fis-sala nerġa' nsibu miftuħ beraħ qudiemi dak il-ħin isni vera friżajt. Daqs kemm jien ċert li għalaqtu, ħallini, sa dak il-raġel ikbar minni mill-età, zamni hemmhekk biex noqgħodih sakemm ħott. U l-ikbar waħda kienet tiftakar dik konna fil-kamra ta' fuq. Mux taċċavetta għetta. Eh, eh, eh. Taċċavetta. Gwarda robba. L-istess caretaker għax vera kien pitmu f'xogħol, għalla jbirek kien kellu kontroll sew fuq il Post kien ċempli n-nalada tal-filming għalinna xamiltu biċċavetta tal-gwardarobba għal għaliex dik in-nies jużawa, speċi il-bride tkun trid tbiddel jew u l-grum ikunu jridu jbidlu f'dik il-kamra u jċempel u jċempel u jerġgħu jgħaddu ġurnata oħra u jerġa' jċempel biex jaraw x'għamilna u kulħadd ifittixa. Aħna kellna filmat għax konna tħanna daħal spiċċa jew dwar l-istess waħda. Eh, daħal xi daħal fija, eh, aħna kellna filmat. Daħal xi daħal l-odjo minn kien

Għandi kienet gwarda robba tinala, ġbiri, orre, kienet naqra antika, ma ma kienx minn dawk li kollu. Mela, kellu jkissira biex fetaħa. Kellu jkissira biex fetaħa. Hmm. U laqqa summa seta' jispjega l-ħaġa. Ma bagħu ma kienx baqa' jaħdem hemm dak imbagħad. U darba minnu mhix stradik ma ninsaqat kienu xeni f'Ġiżel fejn kien hemm Evelyn, Sera li u xi semma eh, tifla. Eh, Kajl. Eh. Imma dik kienet Kajli. Kajli. Naħseb. Tħalna ġod id-dar. U jiena wara l-filming qed nirrakkonta lil Abigail l-affarijiet kollha li ġrawna hemmhekk u dik sejra. Eħe, eħe, eħe. Da tħallna f'diddar u kien minnhom inqala tubu u għadda eżatt minn fuq ras il-kamera Pearson. Darboħra qed nistrieħ maħajt f'daqqa waħda l-ebda raġuni li nista' nimmaġina possibbli travu li kien ilu mindut ma nafx kemm il-sena hemmhekk inqala u waqa' u laqat monitor u kieku ma laqatx il-monitor bidrittu kien hemm il-kamera person. Issa l-kamera person kien l-uniku persuna u ġraw xi żewġ affarijiet oħra, minnhom tana l-kamera u waqa' mal-art, tilef minn sensi il-kamera person. Issa l-kamera person kien l-uniku wieħed illi kien maqdru l-post. Kien joqgħod jgħid ta' post. Għalli ma naqgħodx għax fil-bidu taf kif tidħol tkun inod. Dar daqsiex il-belt. Għal daw tip ta' postijiet kemm idejquni, idejquni, idejquni, idejquni, ovvjament daw tip ta' direk ser jaffaxxinawni. Fireplace daqsiex kienet kalbi. Antik, mela. Ma għaltli, għaltli, għax inti ma tafx imma Carlos kien imur qabel f'dal-post. joqgħod ifaħħar id-dar għax l-owners l-owners kienu vera jħobbu din id-dar. Kien joqgħod jidħol, joqgħod joqgħod eh, jgħid xi ġmil ta' daru. Mela. Nimmaġina ma nafx ġifieri ma fani li naf lilu ġrat. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa spjegabbli jew nkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.